Welcome. ndakũgeithia mũno mwĩroreri harĩ ngĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo mũrĩithi na nĩ ndakena mũno nĩ kũnyitanĩra nawe thĩinĩ wa hwainĩ wa mũthĩ nĩguo twarĩrĩrie topics tofauti na tofauti twĩna mr thomas aho ya muthenya wa umuthi rira turanie Mr Murithi muthenya wa umuthi rira turanie ciuria igiri ithatu na kiuria kia mbere kiria ingienda tũrani na nĩgetha mũthikĩrĩria nake ataũkĩrwo mũno mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ rĩ no wĩcokere ta mwaka wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa president the late president Moi ekire kuga egũsapoti Uhuru Mũigai wa Kenyatta na andũ arĩa othe masapotaga marĩ kĩama kĩu gĩa KANU othe makiumũrũka magĩthiĩ makiuga megũsapoti Kĩbakĩ nĩo Uhuru onete ndegũsapoti Ruto nĩgetha ndakanacokere mistake ĩyo kana ũrona atĩa ũrĩa ingiuga mwĩroreri nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa tũrona siasa cia mwaka ũyũ ũgĩthiĩ cia mwaka wa 2021 nitirona hena similarities na mwaka wa 2002 uh, in that ũngĩrora president wa kenya ũmũthĩ ũyũ rĩ uhuru kenyatta rĩ nĩ ta arenda kũendorse mũndũ wa odm nĩwe raira odinga in 20, 2022 Uh, na rĩu ingiuga ũguo nĩ simira no ringithanie na ũrĩa kwahanĩkĩte mwaka wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ rĩrĩa moi aendosire uh, Uhuru Kenyatta niguo arugame gite giake gia president no ri ngiuga atiriri gucokera scenarios icio ri biu ri no hanene ndirona ta hangihotekeka tondu kindu kiria wagirire kumenya Uhuru wa Kenyatta muigai wa Kenyatta akiendoswo in 2002 ari political non-starter yani Gĩciaca-inĩ ndoĩkaine tondũ ona nĩ ageretie kũrũgama gĩtĩ kĩa MP na kũrĩa Gatũndũ ah, andũ makĩmũrega so politically ũrĩa ingĩenda kuga mwaka wa ngiri igĩrĩ na igĩrĩ rĩ Uhuru Kenyatta arĩ nobody who, ah, Moi president Moi athiria akĩmuoya na kũu na thĩ na agĩũka akĩmũrehera kĩ akĩmũrehera Kenya no rĩu scenario ĩyo ĩgwĩcokera thĩinĩ wa

ũrĩa kwarĩ na dictatorship thĩinĩ wa bũrũri ũyũ so nĩ mũndũ ũkoretwo siasa-inĩ ihinda iraihu mũno ona nĩ anyitĩtwo agaikara thĩinĩ for nine years so reke njuge Raila Odinga rĩ thĩinĩ wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na 2022 ka 2021 haha tũrĩ rĩ yani he is a self made man eh? gĩciaca-inĩ nĩ ĩthondekete rĩtwa-inĩ rĩake so ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ uh, Uhuru Kenyatta o- of course mũndũ ũrĩa ũkwendoswo nĩ Uhuru Kenyatta mwaka-inĩ wa 2022 nĩ agakorwo na baggage na baggage ĩyo nĩ ũndũ wa rĩrĩ uh, of course incumbency nĩ ĩkoragwo na disadvantage ciayo he maũndũ marĩa thirikari ĩno ĩtakoretwo ĩkenetie andũ akorwo nĩ corruption akorwo nĩ mawĩra marĩa mapromisĩte andũ nĩ megũthondeka matiathondekire yani extrajudicial killings yani hena maũndũ maingĩ moru thirikari ĩno ĩkĩte na nĩ marakarĩtie mũingĩ so rĩu president angĩcoka kwendus nĩ gũkorwo ĩna kĩ ĩna baggage ĩgũka nayo na no no yage gũbĩva mũndũ ũrĩa areka atĩ araendus no rĩngĩ ndakuga atĩ ũmenye siasa ako nĩ ta mũndũ ta Raila Odinga nĩ political tactician hena ũrĩa ararora siasa kaũndũ andũ aingĩ mationaga na ũrĩa arona siasa rĩ ngwĩciria gĩka mathabu make arona nĩ ekũ maintain support ĩrĩa arĩ nayo 20 2017 tondũ o ta ũrĩa ũyũ andũ ODM makoo me fanatics

of course arĩ ona andũ arĩa angĩ Hmm? harĩ ona harĩ ona andũ arĩa yani fanatical supporters no nginya mamũ support na mona arenda gũ support Raila Odinga niwe maga support na ũngĩthikĩrĩria gĩkũyũ kĩingĩ tha ici on- ona igua makirĩte for now ũrĩa marauga nĩ atĩrĩrĩ arĩa matarĩ mara declare stand tondũ o ta ũrĩa twĩ hena arĩa mara support Ruto atanga tanga 100% hena mimi ya Raila no he arĩa me neutral marauga atĩrĩ reke tweterere mwaka wa 2022 ũrĩa mũgathe uhuru wa kenyatta agatwĩra kũrĩa agatwĩra tũthiĩ kũu nĩkuo tũgeka atĩ nĩguo tũgathiĩ ya rĩu eh, ya nĩ rĩu no ngũrie kĩũria kĩngĩ ngũria atĩrĩrĩ nĩ waria mũndũ ũkauga ta rĩu thirikari ĩno ya mũndũ mũndũ wa kenyatta he maũndũ marĩa ĩcukĩirwo gwatuĩka nĩngĩte maũndũ matarakenia mũingĩ rĩu no tuge nake ũhu rĩngĩ no kandi maragĩthakĩra mwena ũyũ ũngĩ mena rutwo wake gũkorwo eh, maũndũ ma- mothe areka rutwo rĩ akorwo nĩ rutwo racarĩria simbathĩ ĩkorwo rĩngĩ tũkona nĩ athiĩ ũganda nĩ agirio gũthiĩ ũganda nĩ atunywo rangĩri yake tũkaigua tũmaũndũ tũngĩ tũrathiĩ na mbere tũtikorwo rĩngĩ no kandi ici cia siasa igathakwo tondũ hĩndĩ ya siasa atĩ uhuru oke onanie ndarenda ruto no arenda raira no wekira raira harĩa rĩ andũ mauge uhuru arenda raira tondũ maũndũ marĩa mothe ekĩte ma- moru kana me- marĩa moru mothe ekĩte nĩ mwena arĩa ake kaja akahumbĩra no marĩa mega mekĩte nĩ mwena kaja andũ matingĩona ũguo ma scenario mone tarĩ tarĩ ruto atarendwo nĩ uhuru mo- moke meke atĩ mamwe kuma mũthure ũrĩa ingĩ- ingĩenda kuga mũthenya wa mũthĩ rĩ nĩ atĩ he thĩinĩ wa siasa gũtikorwo na kĩndũ gĩtagwo coincidences he thĩinĩ wa siasa maũndũ marĩa wona mothe maũndũ marĩa mothe wona makĩhanĩka makoragwo mabangĩtwo wega Yeah. na rĩu ũguo ũrauga no njĩtĩkanĩrie nawe atĩ ĩyo no ĩkorwo ĩ possibility tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa history ya family ya Kenyatta na family ya Odinga rĩ I mean, nĩ makoretwo na animosity he maũndũ marĩa matũmaga family icio igĩrĩ igetigĩrana mũno kwanja ta family ya Kenyatta magetigĩra family ya, ya Raila Odinga tondũ kĩndũ kĩrĩa wagĩrĩire ũmenye for, for a long time uh, rĩrĩa baba wa Uhuru nĩwe warĩ Jomo Kenyatta atuĩkire president rĩ he maũndũ ekire magĩtũma mahĩtanie na family ya Jaramogi na rĩu nĩmetigagĩra makona ta Jaramogi angĩtuĩka president tangĩoka a revisit maũndũ macio ũguo akorwo nĩ maĩ mĩgũnda ĩrĩa moire kũndũ guothe rĩngĩ makona ta family ĩyo tengĩoka ĩke atĩa yoe mĩgũnda ĩyo ĩcokerere he thirikari kana igayo he mũingĩ so rĩu nĩkĩo no wone family ĩno ya Kenyatta rĩ yes no metu nĩ gũ support mara support Raila Odinga but in actual sense eh, na gũkũ thĩ